right zviri seiko guys ndoda kuona kaskima yedu yapapi let's see our skima takagadzira kusvika papi Ko tione kana eh, guys. Schema yedu iri kupi?
Riri kuuya.
Eh, tuda tuda utori review aka. Tione kuti zvakamira sei. Nhasi tiri kudzidzira nhasi tiri kudzidzira kugadzira interface. Tiri kudzidzira anonzi anonzi maprinciples euser interface handiti ndo zvatiri kuita nhasi
Give me a bribe.

muri kushaya document here muri kundiratidza sei
Eh, aruga iruga ndizvo riri kuuya
ah, zvinhu zvacho wakomana imi munenge makarasa imimi
rina brian se
raka raka rakapera here kana kuti harina kupera that's something i would also want to know kuti makapedza kumodhela zvinhu zvese here kana kuti pane zvinhu zvamusina Nyange ndiye akunyatsoziva zvinhu zvivendiro. Ari kupi Nyanhete wacho handisi kumuona uko. Handimuona manje. Apa ndiye ainyepa. Ndiye ainyepa kuti ada uya kuclass musi weSaturday. Nhasi hatichamuoni.

sei ndizvo izvi zvakasiyiwa nanyamipi
asi asi anga akuita ega kani mama mama umuregerera handizi ini ndanga ndanambodanwa orit ndiri kuona pakanzi documents apo ndoda kuti mumbonditsanangurirawo kuti eh, pamai modela documents wenyu what was your thinking mamuchifunga sei papa chimbonditaurira itinzi
ah, apa apa manje mafungiro atakaita ndekudai so Mukatarisa pafomu redu manje. Eh, Eh, riri papi? Riri papi? fo- Ramakanditumira nezuro riya. eh, Eh, pane pane field iri kudiwa ku- kuverifya madocument kuti aripo here kana kuti haapo. Like madocument aya atakaisa kuside. saka anenge achida kungoverify kuti rakaatachwa here yes or no saka ndo ndo mafungire atakaita
mira atiori fomu racho wakanditumira muprivate handiti yeah, private all right

why because ese madocuments ari unique handiti and haana mamany to many its just one of each kind handiti one offer letter one file one stand receipts one lease agreement one approval plan stage form water connection handiti kana kuti tiri kushandisa pakanzi adha apo toti specify ndizvo so chionai zvamune mavhura kukanao eh, it's, it's, it's not a smart solution kuti munyore kuti offer letter mobva maisa bullion yekuti is it available or it is not because at the end of the day we don't actually get to see the offer letter so rather how you want to save this record ka uri kuda kugadzira table yemadocuments then you have the name of the document then you have the path handiti yaunochengeta file then we store the file in a file based system saka tinenge takugadzira folder ratinoisa madocuments edu then path yefile iroro iro ndoyatinobva taseva handi maona kuti zvakangwara tikadaro yeah. mm. ehe saka chiuya umodify pakanzi documents apo ka wobva waenda pakanzi file apo unogona kungoti file name
papi ipapa ehe
then pakanzi offer letter apo ka inenge yakunyorwa as a file name kuti offer letter handiti thats the name of the file then we need a second field ratinonyora path yefile yacho haiwa kana uri kunyora kuti offer letter kuti zviite sei iyoyo wakustika iyoyo
saka ndongosiya pakadaro pakanzi offer letter zvepanga paya aa ah, ah, hauna saka zvoona kuti hamusi kunzwisisa zvandiri kutaura file name is the name of the attribute handiti and in this case in this case because tine madocuments akawanda one of them being an offer letter patinocreata record patinozonyora kuti file name under file name ndopatichanyora kuti the file is an offer letter handiti kana kuti file type orit if, if, if that's simpler for you instead of kunyora kuti file name nyora kuti file type ehe then it's not a bullion but rather inenge iri chi variable character futi uyu atanga ushati akuitii handiti then apo pakanzi off apo waakunonyora kuti path handiti saka tichaba iwewe anga utondibvunza mbuya ngo aya ah, tozoba after lunch eh, saka chiita chiita tozoenda ndichiita lesson yangu right eh, path haisi bullian inenge iri imwe futi variable character handiti or you can put it as a text or string whatever handiti then izvi zviri apa zvokuti stand receipt izvi inenge yafile type lease agreement yafile type approved plan yafile type munhu anenge akupika padrop down manje kuti ada file type ipi handiti then there's one other thing chatofanira kuisa its the id of the applicant handiti kana kuti of the user because tofanira kuziva kuti offer letter iri papath iyi ndeani offer letter iri papath iyi ndeani so we need id yechi yemunhu wacho is the foreign key hani maona it's a much much simpler solution and table yedu is it becomes smaller without having to duplicate zvinhu pabatika irapo hapana ane mubvunzo kana kuti anenge ane paasiri kunzwisisa kuti saka dhata racho raakufamba sei right ehe
ndokumbirawo kutsanangurwa papata what exactly do you mean all right uri kuona document redu rakanzi one stop shop data iri

Ah. Eh, iyo right ehe right mira ipapo handiti uri kuona kumusoro ukoko blessing kwakahighlightwa uko Eh, handiri kuona pakanzi c users undp chipinge one desktop handiti eh, then fi- file name yedu inozonyorwa yakanzi one stop shop data iyo handiti ndo inonzi path ndo inonzi path iyoyo it means it basically tells you where a file is located in a file system handiti oh, okay. hey. Eh, saka isu sititaoda kuti tikaita folder redu remaapplications handiti ka taisafoda redu remaapplications then we need to know kuti file iroro iro riri mufolda ripi kana kuti rinonzi chii file racho saka tinoseva name of the path then we upload the file iroro iro tonoriisa on that location iyo hameno kwauri kuno vanhu vari kuita noise vaudzoti vanyarari otherwise right then tikadzoka pacancel hako you can cancel hako handiti Eh, pamadocuments edu apa there's another modification yatogona kuita because you find kuti this only works if only one person can apply only one time handiti but kana maverification edu akawanda tomboti ndiri mbinga handiti ka ndotenga mastands hobho anoda kuverifyo handiti it means ndichauploada kakawanda so id number oyo teta kumubvisa tobva taisa verification id handiti because now we want to see kuti which of my many stands am i verifying handi maona manje saka that's another aspect yedatabase design yataifanira kudini kuita take into account always remember kuti kana tine many to many relationship inenge ichida matable mangani inenge ichida three matable one table rine madetails angu one table rine verification yacho neone table rine chinhu chacho chinowanikwa many to many in this case document handiti saka always take note of that because zvinobatsira kuti pamunogadzira chi design yenyu musarasikirwe nedata uye musadzokorore data data redu ringe rine chi rine integrity saka tiite sei bo bo handizi fantastico allright saka nhasi ndanchida kuti tichitanga kudiscussa around kugadzira mainterfaces handiti takatanga python yedu tikaona kuti maprograms anonyorwa sei tikaona kuti basic logic inonyorwa sei handiti how do you make a decision how do you make a comparison how do you repeat something

pane masolution so the third aspect yatoda kuita ndeyekugadzira machi mauser interface so the first thing we want to discuss anonzi macontrols handiti macontrols are basically what we use to input a eh, data or to input a, eh, a signal to a computer program handiti e, eh, tiri kuona apapa kuti microsoft word yakavhurwa handiti ka zvayakavhurwa kudaro brian kana tauda kuti asave anonobaya kadiski kari pamusoro ako handiti kuti isave kana kuti anonobaya pakanzi file apa we need to know what those controls are called and when we are supposed to use them handiiti tese ka zvii zvenyu dzautombonzwa music right handiti saka ndoda kutaura maexamples emacontrols two kana three then ndotanga kukupaiwo mukana wekuti mutaure so that we try and see how many controls dzatinoziva handitika right enda pakanzi calibri board apo pafond apo handiti wobaya ka drop down apo handiti kaaro ika right chisiya zvakadaro saka iyi yamuri kuona is called a drop down menu handiti it's called a drop down menu usually pane pane kaaro then kanongodini kanongobudisa information kuzasi then pane kesa yake apo apo handiti inonzi drag bar handiti dhonza chimbodhonza toona uchidzika handiti so that's a drag bar that's another control then mukatarisa pamaitems ese akanyorwa mamafonts awo that's a list handiti its a list of phones saka you find kuti ukanongedzera pane any one ino highlight handiti so its a drop down list handiti iri padrop down control handiti then if we go pamusoro pakanzi file home set design anonzi matabs handiti matabs i know vanhu vakawanda vanowanzo misuse word rekuti tab hameno vanozviwana kupi pavanenge vachiti hanzi hey, eh, baya patebhu baya patebhu apa inenge isiri tebhu yaari kutaura hameno anenge achitaura chi but anonzi matabs they are either vertical or horizontal handiti you can have your tabs running from left to right

its an active term ichienda yakadaro handiti tiri tese handiti eh. then iyi control iri pazasi pacho iyi pari kubuda kanzi title title title esarapa its called a ribbon handiti ribbon ndiro rese iri riri kuzasi kwetebhiri rese rinobva from the left pakanzi themes up kuenda kunosvika kwanzi page borders to the extreme chi to the extreme right so inonzi ribbon because its like chinhingirini chistrip cheribbon chaje handiti so that's another type of control right hapana umwe anokwanisa kundipawo here mamwe maexamples emacontrols ari kuona pane manhingirikini ichi ichi eh?
yakanzi page 136 words
ehe eh, chinonzi chi hachisi chifuta
o oh, aa iyi inonzi status bar wapotsa wagona wagona kuidentifya kuti pane chi pane imwe control iri kuzasi its called the status bar but that's very good handiti status bar iri apa iri pazasi then if you check inonzi chii kuzasi ikokoko pane maicon handiti there's an icon yekuchinja ye the type of view layout tinoona nayo peji yedu kudhuze nekune plus or minus uku kwekuincreasa nekudecreasa chi size on that status bar iri pazasi saka status bar basa rayo nderekungonyora status chete ehe pakanzi maximize up handiti that's an example yechi that's an example yebutton aya mabuttons aya vana close vana inonzi ana save kana kaicon ako kekudzoka kekuti undo ako ako awo anenge ari mabutton handiti so awo mabutton eku adjuster window rako you can either minimize maximize close uh, the window that's uh, macontrols ekucontrola window yako so there are many different types of controls but macontrols are ese basa raanoshanda ndeyekugadzira inonzi user interface handiti user interface inoita kuti a user akwanise kuinteracta neprogramu yedu handiri so patine tichigadzira one stop shop yedu we want to build a collection of controls dzinobvumidza kuti munhu aite something pasystem yedu now um, i've got a resource yandavhura kunoku which i'm just going to share with you eh, muone pakanyorwa nezvemacontrols a bit more in detail handiti let me see if i can put it in the chart right
ndine link randaisa iri ndaisa link muchat handiti so we can open that one
Amaida mangosheya ini because chimwe chinhu chati aiwa tinoimirira inovhura Brian, iwe ndiwe host. Saka haikona kuteta. Masimba acho ndiwo mashoma. Ndino ukandipa kuti ndiite ino. Yeah.
Ngana kupai masimba wani. Oh, wani baba simba. Eh. Ndani na uziwa. Ah, but iri kuvhura ere? Iri kutotadza ke. You cannot start sharing screen. chiclose all right inini chimira kushare stop sharing so that inini i can share tinomutivira tinomutivira Thank you. right eh makuona here screen yangu handiti mm. so apa pa there's just a, a, a simple example iripo apa handiti nechiright up ichi chiri apa ichi chinotaura nezvemacontrols handiti

Ah guys, muri kuone? Kuzviona. Right. So we have my labels, handiti? Ari apa apa. We have my group books. We have my buttons. We have my check books. Option button list books, handiti? Anonzi ma combo box ndoyati achiti drop down handiti inenge ne list mukati. Then scroll bar iri apa spin button yekungoti ukabaya inenge chinja chi mauyu mavalues either up or down handiti then we have madifferent types of mabuttons acho handiti then we have mm, aya um, macheckbox aya then we have matext box ekuti unonyora mukati text inenge izobuda chi handiti so all these elements aya anoshandiswa handiti kugadzira mauser interface now isusu tine form redu for instance ratakapiwa mm, nezuro rataa tichimodhela iri handiti ka eh, i just want quickly kuti munditaurire kuti tinogadzira sei handiti uh, each and every one of the items zvatinenge tichifanira kuenter pafomu redu saka for example the first thing choda kuentwa idate handiti date tinorienter sei Huh? handiti eh so you you you see handiri kuona yandavhura iyo handiti this is called a date picker handiti uri kuiona mm. it's a control handiti saka pato designer form redu we want to consider using a what a date picker tobva tasvika tobva tabaya date tobva radini bva rabuda whats the advantage of using a date picker we have consistency yeformat yedate redu ratechidini ratee tichinyora handiti then the next thing chiri kudiwa apa is the name of claimant name of claimant tinoinyora sei
Text box.
It's a text box, and it. Hey, wonderful. Then to Matayana Mamberi, pane location. Tinoinyora sei? Text box.
Handiti ka. Then available supporting documents dzirapo idzi. Handiti?

so ndo vanoshanda inonzi file picker its another kind of control handiti mm.

so in this case apa patinenge taisa chii patinenge taisa file picker just above it handiti we can also put a, te a, a text handiti mm. then tikadao so apa apa toisa zita racho apa toselecta file racho handiti you see now that we've got a what we've got a text box handiti mm. then the, the next thing

uh, ma different types of controls atogona kushandisa kuti tibuild the rest of the form stand owner as per file probably all these items togona kungodzinyora dziri list handiti paside pacho paine chi mafile picker pane pachida kuuploadwa mafile or paine matext box pane pachida kunyorwa evalue

handii ndizvo eh, saka isusu we want to, to, to, to take maforms edu ese atinenge tapuwa handiti then we adapt them for digital use by building maform controls ari digital now you can capture any kind of data that you think of using manhingirikini iwayawo macontrols iwayawo i don't know if there's anyone ane equestion yekubvunza kuti ah ko data type rakadayo so eh, how do we capture the, the, the, the information kana kuti eh, how do we how do we upload uh, certain formats or certain kinds uh, of information so i don't know if there is anyone ane a question like that hapana handiti ndokuti mudzidzisi ndokuti mudzidzisi vari kugona basa handiti eh?

unfortunately but next week iam confident kuti zvinhu zvangu zvinolaina when i come ikokoko techida kuti tibva tatoita review yemainterfaces edu handizi kuti maforms makapiwa mangani but ratingoziva ndiro one iro rino hapana mamwe
hapana
ye uri kuti yeah? mukutomada izvezvi ndinotsvaga it will be good kuti anga aripo because we want to use them for example pane pamwe pekuti maexamples andechida kupaka ndechida kuti ndinge ndakatotarisa mafoma atichashandisa rather than kuti ndifunge mumusoro mangu izvo zvisiri pafomu because remember we want to build this system handiti

It's okay, no problem. Because remember, vakatogadzira ma, ma flow charts kudhara mimi. Handiti vakagadzira ma flow charts. Eh, saka isu system yedu inofanira kunge ichingotedzera chi zvinhu zvavakatomodhela kudhara. The, the key guys, if you are developing my applications, because this is very, very important. unotanga waplana application yako usati watombonyora code handiti ukagona kudesigna database rako ukagona kudesigna maforms ako there are so many tools dzinozoshandiswa kuconnecta database rako nemaforms ako so that zvibva zvangoshanda chi ka one zviri simple now iyi platform yatichagadzira is going to be web based saka zvinoreva kuti apa pandaa ndichinyora html apa pekuti munogona kunge ma musiri kunzwisisa ndiri kuitei apapa vasati vamboona html apapa pandaa ndichinyora html apa handiti zvoreva kuti muchafanira kudzidzira syntax yehtml html is not a programming language it's just a markup language ingori declaration yekutaura kuti apa isa button apa isa mm, ndabvisa button zve apa eh. kana kuti ndikabvisa mabr aya mabreak tags aya handizvi then it means zvinhu zvakubuda zviri side by side handimuzoona because iam no longer doing a line break yekuenda pazasi if i come here ndikati kana kuti input style ndobva ndati style equals ndobva ndati background ndikarana handi kuona kuti apa ndatochinja onyaya kuti nda sorry sorry sorry sorry handina kuisa close irapa ndikadai hanomuri kuona kuti background color yabva yaita blue because i've just declared apapa if i come again and say i, I, I declare ndikati select ndobva ndavhara select handiti then apa tobva tati option mail tobva tavhara tobva tavhara

saka patichigadzira web page redu or when we design the interface tinotora form redu the original because we want to see what kind of information yatoda kudini yatoda kucapture and then eh, once we do that we design an html form inenge ine macontrols anoshanda electronically aya handiti so that we capture that very same information now this is a very good resource inonzi w3 schools handiti ukangouya pakanzi w3 schools apa muri kupaona handiti apa apa let me put the link munhingirikini Thank you. right ndaisa link yacho iyi apa yakanzi w3 schools mugroup ukangouya pakanzi learn html apa it will teach you the basics of html kutangira pakuti this is a heading saka inenge ina heading one tag this is a paragraph saka inenge ina p tag zvichienda zvakadaro handiti if you take your time especially over the weekend kuerenga all this by the time yatinobatana futi next week mune makugona kugadzira macontrols ese muchishandisa html hama inoti pana ane question haa muri kungotarisana imomo hamusi kumbobvunza hamusi kana curious
o oh, saka saka inondichii

not pain Paicham pro, Paicham professional iyoyo inoita zvese don't worry sashandisa Paicham professional ndapiwa professional yacho ndichiri kushandisa community wo oh, haa saka it's okay kana muchiri mucommunity zvadhakwa manje because tine taakuda Paicham professional ndo inokwanisa kuita web development because inenge ifanira kusapota
vakuru motonobaya baya kuti catch am professional ye awana vakuru vari kundiremera vakomana vakuru vari kundiremera ndiri kutoshaya kuti ndoitawo sei
takatotemba nemi
it's okay mirai ndizoona kuti ndinokwanisa kuwana zvindani
Alright, saka tiri kutanga nini HTML manje. Totanga nani? Nda- nda- nda- ndakupai link kuti muende munoverenga html paweekend next week musi wemonday tiri kutonyora html tichidesigna mafomu aika Oh, ah, next Uda week- kudzidziswa neni.
ini ini ndandikudzidzisei html yakapusa iyi kungonoverenga kuti unotsveta sei zvinhu unotsveta sei zvinhu pachi papeji rako saka html is very very simple eh, ha musatombotya zvakapusa izvo right ha saka bos e munongoenda paw three schools mamamai pakanzi learn html wotonoverenga wotodzidza paya handiti uri kuona brian pakaita ane challenge ka pakaita ane challenge anongondinyorera message kana kuti anongondifonera oti sei muri sei ndiudzewo kuti zvakadaiwo so ndoita sei ndotanga kutsanangura kana zvandiri kutaura zviri kunzwika ndine shamwari sikana dzakawanda dzinonzwisisa htmo pamwe mungaterera mavoice echikadzi modini moudzwa zviri very simple
ndipewo shamwari sikana dzake nditotanga
aiwa don't worry brian uri wangu ndichatsvaga chandino ndichatsvaga chandouya nacho kuchipinde

but for now hatisi kuda kuwanza zvinhu because we want to be able to do something chinobatika so we will not do client side validation kana client side logic tinongoita server side logic yedu nepython yatakadzidza tobva taita html yedu yekuisa macontrols edu then of course if you can write some css because css chinhu chaunokwanisa kudzidza on the side uchienda handiti isu tine salary yeprerequisite but kana ukakwanisa kuidzidzira on the side tichienda takadaro good for you because it's more power to you pandotanga kukupai maclients because ndichatanga kukupai maclients ada kugadzirwa mawebsite ada kuitirwa zvinhu zvakawanda wanda mutotanga kudyawo mari dzenyu mune maokwanisa kudekoreta chi masites avo handiti so we, we, we, we of course be going along together

kwavagudwani takura dem takura dem chikuru chikuru chikuru kufema varume aiwa anoti next time pandinouya ikoko haa tomana umbonotsvaga kuti toitira lesson yedu kupi iyo brian eh. mune mune kombi here town council ine kombi ko hakuna here hakuna hakuna here vanohaisa vanohaisa kana kombi ka totsvaga kombi yekuhaya handiti ka tomoenda kana kumutakura eh, toda kumutakura kuya kuya totsvaga nyama yedu togocha tichiita lese yedu vari kuharare vanoitwa sei
ndiwo vakatizira chii wakatizira chii kana uchida kana une shungu zvemashuwa shuwa unozondibata musi wandoenda uchipinge toenda tese kana ndokubata izvitobva eh, tabaya todini toorova gochi yedu ikokoko Saka saka handiti muri kuona kuti maakurwisa umwe wenyu manje muda kurwisa vari kukurwisa blessing havasi kufara kuti uye nasei havasi kufara saka guys motsvaga chikombe handiti then touya todini toita something eh, pandinouya next week so let's, let's read let's read our html because kana html mukasaibata manje haa even kugocha kwacho hakuzonakidzi hazvisiri zvere guys hey, eh, saka let's, let's do our work todini tobatana pachiround next week next week ndiri kuya ikoko next week monday
aiwa ndiuye muse monday ndouya ndo, ndo midweek towards weekend saka wednesday thursday friday ndo madays angu iwaya handisi kuya early this time
handitika mm.
ah, iri bo guys saka cheers let's, let's, let's, let's read our stuff totry kupusha because hope next week yeah? nditouyawo
uimega ndanayo
ndichaana iri muhumwe mangu ndoibudisa ndichikupai one one ah. nyaya yekurova nyaya yekurova iyo iri nyaya yekurova nyaya yekurova iri kumakisa manje because zviri kunzi vari uroverei handimukuona manje tiri kuapa mari yeiyo achirova

iripo regerai nditaurirane nawo vakuru ndendichivanyengerera kuti ngozi munoona maziva vanhu vane mari zvaitika munomu zvazvadhakwa iri bho team saka ngatibatanei